Mae'n amser am ychydig o ymarfer corff. Er bod y tywydd ddim yn rhyw hafaidd iawn ar hyn o bryd, mae'n bryd tyrchu'r ffrog neu'r shorts 'na o gefn y cwpwrdd, ac i wneud yn siŵr bod ni'n edrych ar ein gore, mae Ros Richards gyda ni heno, a chynghorion ar

Felly mae, mae Sarah fan hyn yn mynd i helpu ni allan. Croeso ato ni hefyd, Sarah. Helo, helo.
Mae'n bwysig iawn cyn wneud unrhyw beth i gynhesu ag i cael stretch hefyd. So, Sarah, os allwch chi ddangos ni skip os gwelwch yn dda. Be allwch chi wneud i ddechrau yw skip, um, allwch chi wneud rhywbeth fel 50 skip. Mae okay. 50 gyda llaw yn waith caled. Odi, mae fe.
Os mae 50 yn rhy, rhy galed, Fedrwch chi ddod a fe lawr a- yy 25 neu gyment y gallech chi. Gallwch chi witho mor galed a be chi moyn, yndyfe? Yn gwmws, yn gwmws.
Yym, t'mo', ma' Skip yn codi curiad y galon, mae'n gweithio'r corff i gyd, mae'n gweithio'r breichie, a t'mo' ma' ma' fe'n ma' fe'n ffordd dda i gyn- i i i gweithio'r corff. Allwch chi neud hwn ar unrhyw le, mewn ffordd, yndychi? Gallech, yn yr ardd, yn y lolfa. Bwysig i ga'l cyngor gan y doctor os nag 'ych chi 'di ymarfer cyn hyn. Yn hollol. Achos ma' mynd mewn i rwbeth fel 'yn yn anodd. Yn yn hollol.

Yym, t'mo', ma' ma' gan Sarah fana tua wyth cilogram, ond fedrwch chi neud tua deg i deuddeg o rain, syth ar ôl neud y sgit. A ishe bod yn ofalus wrth gwrs achos ma' Da iawn. hwnna'n itha trwm felly Odi ma' fe.
Dechre'n dechre'n is a wedyn codi e nôl lan. Da iawn. Sarah, Diolch diolch yn fawr. Nesa nawr ma' ganddon ni fan hyn squat press. Oce ma' Sarah myn' i ddangos hyn. Dyma sy- rhwbeth arall sy'n dda i ga'l bach mwy o llosgiad ar ôl neud y clôch tegell. Be' sy gan Sarah fan hyn yw medicine ball sydd Bill sy gyda bach o pwyse arno fe, tua tri cilogram sy ganddi fan hyn, ond fel chi'n gweld mae'n neud sgwat arferol fanna, gwthio i fyny, gweithio'r ysgwydde hefyd. Os nag oes gennych chi Bill medicine, fedra i gweud, allech chi ddefnyddio rhywbeth fel fel botel o ddŵr neu rywbeth fel 'na i ga'l bach o gwrthiant, sy'n grêt. Diolch Seren. Mae'n ddrud i fod yn aelod o glwb dyddie 'ma, ma'r pethe 'ma Ellwch chi gael rain, ellwch chi neud rain yn y tŷ a 'na'r peth yndyfe? Ie, yn hollol, yn hollol. I cadw e'n syml. Be sy'n dy wallt di gyda llaw?
Wel, Sarah, tra bo fi'n siarad am hon, Sarah, dangos i ni yym gwrthgwasgiade. Hon sy'n gweithio'r chest a'r ysgwydde fan hyn. Gair newydd i fi heno.
Gwrthgwasgiade.
Hon fan hyn, t'mo' wi isie... Tro dy ben tymed bach. Fedrwch chi gweld? 'Na fe.
Wei!
Ma'r Olympics ar 'u ffordd a wi jyst isie bod yn yr ysbryd, t'mod? Ffili aros, dishgwl mlan. Neis, reit.
Ie, ie. Sim rhaid ca'l un o reina yn y gwallt. Team GB yfe? Na, na.
Sori Syr,
arosa di fan'na am eiliad, reit te. Be, be mae Syr yn neud fan hyn, mae'n mae gweithio'r ysgwydde a'r, a'r chest, ok, syth ar ôl, jyst er mwyn i cael hon i gweithio. Os ych chi'n stryglan gyda'r rhai arferol... Ie, bydden i yn, so bod siwrne bach rhwyddach yna i. Brilliant, dangos i ni'r rhai fan hyn Sarah, brilliant. Na fe. So cofiwch cael y pwysau dros y dwylo er mwyn cael y chest i gweithio. Da iawn, ardderchog. Ok, brilliant.

Grêt.
Wel, Rhodri, ti'n iawn fan'na?
Da iawn, Rhodri. Helo.